Ah, bu bizim küller yüzlü, mülâyim tabiatlı bitalarımız. Olarnıñ közlerine baqsañ, soñsız sabır, merametlik, bir şeyge baqmadan ayatqa sevgi körmek mümkün. Soqaqımızda yaşağan Edaye, Sivile, Mümine, Medine ve Şimbiye qartanalar sıq-sıq bizim evde toplaşalar. Qave içip, dertleşeler. Men de saatlarnen olarnı diñlemege azırım. Men şembeye bitamnen qomşumız Sevile bitağa çoq baram. Sevile bita, usta yırcı. Onıñ manalı. Tesirli türkülerni diñlegende em külesiñ, em ağlaysıñ. Men sizge qomşumız Sevile bitanıñ keçirgen ömüri aqqında beyan etmege isteyim. Sevile bita biñ doquz yüz otuz doquzıncı senesi Qırımnıñ eñ dülber köşesiden biri, Bağçasaray rayonınıñ Kuklus köyünde, çoq balalı qorantada doğğan. O üç yaşında olğanda Sudaq rayonınıñ Suvuq Su degen köyge köçkenler. Babası, Cemaletdinov Şerfedin, biñ doquz yüz sekizinci senesi, anası, Cemaletdinova Kevser, biñ doquz yüz on ekinci senesi doğğanlar. Ana-babaları köyde tütüncikliknen oğraşqanlar. Beş evlât körgenler, ağası Cafer, tatası Muaser ile Leviza, Lilâ qardaşı ve Sivile bita. Biñ doquz yüz qırq birinci senesi qolunda tüfek tutmağa alı olğan erkeklerni cenkke alğanlar. Olarnıñ sırasında babası ve emcesi de cebige ketkenler. Biñ doquz yüz qırq dörtünci senesi on sekizice mayıs künü bütün halqımıznıñ başına tüşken belânı Sevile bitanıñ qorantası da çekken. Kökregimizge satqın degen tamğa asıp, yalanayaq, yalanbaş, aşsız, susız, mal-mülkümizden marum etip, öz evlerimizden quvaladılar. Yüzümizge baqmayıp, Vatanımızdan, evlerimizden ayırıldılar, dep hatırlay Sevile bita. Anası olarnı bir yerge toplap, yanına qorandan başqa bir şey almağan. Bizlerni atmağa alıp keteler, dep Evden çıqara. Açlıqtan taqatsızlanğan qartlar, balalar ve yaş apaylar bir ay qadar yol körip, Uralğa, Gorki şeerine kelip tüşkenler. Tüşken yerlerinden suvuqtan burunları, elleri çatlağan ve yaralar açılğan. Çoqqa barmay, Müyesser tatası Lilâ qardaşı tif hastalığından keçingenler. Kömege adam yoqolğından Meftalar bir afta qadar yanlarından yatqan. Meftalarnı qar tübüne kömdiler. Gecesi keyik ayvanlar, şakkallar olarnı parçalap aşap ketkenler. Anasınıñ ahası ormanda çalışa ediler. Dağdan ağaç ketirip Volga özenine tüşüre ediler. Qırq qradus suvuğında anası eki kere suvğa bata, bir qaç kere başına ağaç tüşe. Soñra anasınıñ ahası Gorkiy şeeriniñ bumajnıy kombinatında çalışqanlar. Sevile bita o vaqıt beş yaşında bala edi. Biñ doquz yüz qırq yedinci senesi babası sağ olğanı ve Tacikistannıñ Leninabad şeerinde yaşağanı aqqında haber alğanlar. Anaları olarnı babasına alıp barmaq içün yolğa çıqa. Poyızğa otural degende komendant anasınen ağasını yaqalay. Ve eki ayğa apishanege qapay. Balaçıqlarnı ise yalıñız baraklarğa qaytara. Eki bala aç, yalınğaç, ahlay-ahlay eki ay keçirgenler. Biñ doquz yüz qırq yedinci senesinden soñ babaları çare tapıp olarnı yanına ala. Babasınen qavuşqan soñ, şükür, endi er şey yahşı olur degende, biñ doquz yüz elli senesi babasını sebepsiz yaqalaylar ve yigirmi beş senege apishanege qapaylar. Amma, beş sene degende babasını boşatalar ve o evge qaytıp kele. Kene de ayaqqa turğanlar. Sevile bita mektepni oqup bitirgen, otuz beş yıl buhgalter olıp çalışqan. Biñ doquz yüz seksen sekizinci senesi ana vatanımızğa qaytqanlar. Mında altı balalı aqayğa evlengen. Sevile bitanıñ özüniñ de üç balası bar edi. Balalarını epsini evlendirgenler. Doquz baladan on doquz torun, otuz toradan torun körgenler. Epsi sağ selemet muabbet yaşaylar. Eki biñ beşinci sene soñ ömür arqadaşı Ayder keçingen, Allah rahmet eylesin. Balaları kelip al ehvalından haber alalar, sağlığına diqqat eteler. Allah olarnıñ firağını körmege qısmet etsin. Baba-dedelerimiznıñ körgen accı künlerini iç unutmayıq. Halqımız muabbet olıp, dinimizge, tilimizge saralıp yaşamasını ve toprağımıznıñ saibi olğanını ister edim, dey Sevile Bita. Amin. Sağlıq neme qal senide sevgili Qırım İlalı et aqqıñnı doğğanıda yurtum.